Абон ӕнхъӕлмӕ кӕсын ӕрыгон ӕмӕ курдиатджын фӕндырдзӕгъдӕгмӕ. Иу хатт дӕр ӕй чи федта, уыдон сты иузӕрдион, Йӕ къухты фӕндыр раст бумбулийӕ у. Куы йӕ айвазы, уӕд та музыкалон инструменты зӕлтӕ дардмӕ айхъуысынц. Дардмӕ айхъуыст йӕ ном дӕр. Ныр ӕй зонынц канд Уӕрӕсейы нӕ, фӕлӕ фӕсарӕнты дӕр, Польшӕйы, Францийы, Турчы, Тайваны, Китайы ӕмӕ ӕндӕр бӕстӕты. Йӕ цагъд хицӕн кӕны иннӕтӕй. Базыдтатӕй, абон мӕ уазӕг Саутуалты Саузӕццаты Аслан кӕй у, уый? Цымӕ йӕхӕдӕг та хицӕн кӕны иннӕтӕй? Йӕ алыварс чи ис, уыдонӕн фылдӕр цавӕр миниуджытӕ уарзы? Цымӕдисаг уӕм кӕсы? Мӕнмӕ дӕр. Иуӕдӕ ма йын йӕхи бафӕрсӕм. Мӕ уазӕг ӕрбацыд. Аслан, Mana коммункалмӕ касти бунагас намсу мигама рахиз. Бузныг, бузныг ӕрбадда хорзахӕй. Ӕз дам рагӕй куын хъалмӕ кастӕн. Фадат автора Вадима куысты фӕдыл рагӕй нал фембӕлдыстӕм. Фӕлӕ абон тынг хсызгон у мӕнӕ та иумӕ кӕй стӕм, мӕ гӕсгӕ. Ныр афишӕтыл куы федтон, концерт дӕттыс, зӕгъгӕ, уӕд мӕ зӕрдыл ӕрлӕууыд зӕгъын, ацы лӕппуйы рагӕй нӕ федтон мӕ цымӕ цавӕр фӕндтӕ, цавӕр бӕллицтӕ, цавӕр зӕрдӕйы ахастӕй ме сныртӕккӕ? Уыйсӕг у жанр.
Мах демӕ, ӕвӕццӕгӕн, иу-дыууӕ азы нӕ фембӕлдысты. Кӕд фылдӕр нӕ уыд? Кӕд фылдӕр не уыд. Цы ивдзинӕдтӕ дӕм ӕрцыди уыцы рӕстӕгмӕ? Цӕмӕй раппӕлай, уый дын ис? Фылдӕр рӕстӕг дӕ нӕ федтон, ирӕй ӕрхъуыды кодтон. Уымӕн ӕмӕ иу-цалдӕр азы размӕ фехъуыстон, зӕгъгӕ, Саутуалты Аслан хъуыддаг бакодта. Ӕхсӕз азы размӕ скодтон бинонтӕ. Мӕ бинойнаг у Гӕззаты Индирӕ, кӕцыйы уарзын, кӕцыимӕ цӕрын Куыд фӕзӕгъынц, ӕмӕ ойӕ. Уый цы тынг ӕхсызгон у. Йе ркӕсыс цасты нӕ федтон, афтӕ зӕгъ сыхсӕз азы размӕ. Йӕ мыдыуыдо йой бӕрц нӕ федтон ӕз дӕр. Ӕмӕ де мкъай дӕр аивады кусӕг у? Ме мкъай аивады нӕ кусы, фӕлӕ кусы психологӕй. Куыдӕй базонгӕ стут?
Фадат афтӕ рауад, ӕмӕ мӕ бидойнаг чи у, уый царди уыцы афон Нью-Йоркы, Америкы. Ӕмӕ мӕ кӕмдӕр мӕ клип ауыдта ӕви куыд рауад, уый нӕ зон, фӕлӕ мӕнӕ-мӕнӕ раджы раджы зӕгъгӕ, мӕнӕ-мӕнӕ радзырдта йӕхӕдӕг. Телевизорӕй дӕ бауарзтон. Басастийыл?
Басастийыл, о. Ӕмӕ йӕ зӕрдӕмӕ цӕмӕй фӕцыдтӕ, уый дӕ не схъӕр кодта? Уӕвгӕ, ӕвӕццӕгӕн, уый дӕр бамбарӕн ис, уымӕн ӕмӕ дӕ аивадуарзджытӕ бирӕ сты. Нӕ азӕй-азмӕ дӕр сыл ӕфты сты алы кары адӕм. Дӕ фӕндырдзагъд кӕй зӕрдӕмӕ цӕуы, уыдон сты хистӕр кары дӕр фӕсивӕд дӕр. Ӕвӕццӕгӕн, уый дӕр уыдонмӕ фылдӕр фӕсивӕд у.
Фылдӕр фӕсивӕд. Фылдӕр фӕсивӕд. Цыдӕр афон ма хъуыды кодтам, цӕмӕй Амырык саразӕм ӕмӕ концерт цӕмӕй мемӕ ма рацӕуа иу ссӕдз адӕймаджы уыцы концерты бакусынмӕ. Раджы мӕм уыди концерт, уый та уыди Словакийы, Братиславайы. Мемӕ уыди цалдӕр адӕймаджы. Абон та мӕ агурынц Хуыцауы фӕндӕй. Кӕд Хуыцау бафӕнда, уӕд рауайдзӕни Венгримӕ мӕ концерт раттынмӕ. Цы тынг ӕхсызгон уый та куыдӕй рауад? Венгрийы цӕрджытӕй чидӕр федта мӕ концерт ӕмӕ Загътой Асланы музыкӕ тынг ӕввахс у мах националон музыкӕмӕ. Ӕмӕ йӕ мах, мах фӕнды, цӕмӕй йӕ ӕрбахонӕм. Мы кӕсдзыстӕм, кӕд бахоной, уӕд. Мӕ цӕст дын уарзы, цӕмӕй рауайа. Рдӕбон гыццыл раздӕр афтӕ загътай, ома фылдӕр фӕсивӕд сӕ зӕрдӕмӕ цӕуы мӕ фӕндырдзагъд. Уый, ӕвӕццӕгӕн, уый тыххӕй, ӕмӕ йӕ ды дӕхирдыгонау цӕгъдыс. Сусӕггаг дӕр нӕу, дӕхӕдӕг дӕр ыл сӕттыс, ды цӕгъдтытӕ аивыс, аранжировкӕ кӕй хонынц, ахӕм ыл бафтауыс, ӕмӕ цагъд баззайы куыд у, афтӕ, фӕлӕ ӕндӕр хуызы фӕхъуысы. Кӕддӕр Уый дӕхимӕ дӕр афтӕ цымыдисаг кӕсы, нӕ? Кӕддӕр Гӕздӕн Тыбулат загъта,

Уымӕн ӕмӕ абоны бонмӕ Гӕздӕнты Булатӕй кадджындӕр фӕндырдзӕгъдӕг ӕзнӕзон. Ӕмӕ дын Гӕздӕнты Булат дӕр дӕнцӕгӕн хӕссинаг уыдис. Уӕвгӕ, хистӕр кары фӕндырдзӕгъдджытӕ дӕр хъуыстгонд фӕндырдзӕгъдджытӕ гыццыл нӕ уыдысты. Мыстулон, Реуазты Сим, Булат йӕхӕдӕг, иннӕтӕ дӕр ма. Ды дзы фылдӕр кӕй уарзтай? Кӕй хуызӕн дӕ фӕндыдыс уӕвын ӕрыгонӕй? Ӕви, ӕрдӕбон дӕр ма йӕ куыд загътон, афтӕмӕй дӕуӕн дӕ цагъд хицӕн кӕны? Хицӕн кӕны иннӕтӕй. Ног аранжировкӕтӕ дӕхи загъдау модерновый кӕй хонынц, ахӕм уыны? Модерновый авангардный у. Уый дӕ зӕрдӕйӕ афтӕ цӕуы? Куыд ӕй сӕрхъуыды кӕныс, дӕ зӕрдыл куыд ӕрыхтынц? Мӕ зӕрдӕйӕ, уымӕн ӕмӕ куыд зӕгъӕм, афтӕ ӕмӕ ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусы куыд цагътой, цы музыкӕ уыди, зӕгъдзысты, афтӕ дӕр схонам, ӕмӕ нӕ уидгуытӕй цагътой фынгыл. Ӕмдзӕгъд кодтой. Ӕмдзӕгъд кодтой. Абон та гыццыл ӕндӕрхуызон музыкалон салам лӕвар кӕнӕм мах не ппӕт дӕр. Мӕ мӕн фӕнды, цӕмӕй мӕнӕ хсӕрдӕс сӕм ӕнусы Цагъд ма кӕнон, фӕлӕ йӕ гыццыл фӕӕрыгондӕр кӕнон. Ӕмӕ уый дӕр, ӕвӕццӕгӕн, хорз у. Иутӕ цӕгъдынц рагон цӕгъдтытӕ, куыд ӕнӕмырхӕццӕ сты, афтӕ. Ӕнӕивгӕй, уый дӕр хорз у, цӕмӕй историмӕ культурӕ хъахъхъӕд цӕуа, фӕлӕ цӕмӕй рагон мелодитӕ нырыккон хуызы хъуысой ӕмӕ цӕмӕй парахатдӕр кӕной ӕмӕ цӕмӕй фӕсивӕды зӕрдӕмӕ цӕуой, цӕмӕй йӕ ногӕй фейхъусой, уый тыххӕй та, ӕвӕццӕгӕн, цагъд аивын хъӕуы. Вӕццӕгӕн, вӕццӕгӕн афтӕ рауайы, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ мӕ уарзынц вӕццӕгӕн рыгон фӕсивӕд. Уый та уӕлдай ӕхсызгон у, фӕсивӕдтӕм се ргом куы здахой, уӕд дын царддӕттӕг сты. Дӕ афишӕтыл фыст ис, ома сценӕйыл ӕртын ӕртӕ азы. Ӕртын азӕй фылдӕр сценӕйы чи ис, уымӕн йӕ зӕрдӕ нӕ аивта, ӕхсӕрдӕсаздзыд лӕппуйӕ куыд рацыдтӕ сценӕмӕ, ныр дӕр ахӕм зӕрдӕимӕ рацӕуыс? Ӕви тынгдӕр тӕрсыс? Фылдӕр бӕрнондзинад Жейтнӕ куы зӕгъдзынӕн, мӕнӕ ӕвӕццӕгӕн Ирыстоны зӕххыл нӕй иу адӕймаг дӕр, ӕмӕ Суанты Кимы чи нӕ уарзта. Ӕмӕ Кӕддӕр рагон лӕппуйӕ райдыдтон филармонийы кусын, ӕмӕ Суанты Ким уыди мах къорды мидӕг концерты бригадӕйы. Ӕмӕ кӕддӕр уымӕй фехъуыстон ис Аслӕнбег чи нӕ тӕрсы. Тӕрсы. Сценӕмӕ рацӕуынмӕ уый артист нӕу. Ӕз дӕр ма фехъуыстон уыцы ныхас. Ӕмӕ йӕ ӕхсӕрдӕсаздзыд лӕппуйы зондахаст Иода рӕстӕджы артист ӕмӕ ныртӕккӕ ныртӕккӕйы кары артист. Мӕ концертмӕ чидӕриддӕр ӕрбацӕуа, уыдонӕн хъуамӕ сбалӕвар кӕнон бӕрӕгбон. Бӕлвырдӕй хъуамӕ бакусон ӕмӕ уыцы музыкалон композицитӕ, кӕцытӕ уарзынц, уыдонӕй уыдзысты сӕ хуыздӕртӕ ӕвдыст. ӕмӕ сӕм табуафси, мидӕмӕ сӕм хонын музыкалон аивады фӕдыл. Чи рбацӕуа, уыдон та, ӕвӕццӕгӕн, хъуамӕ цингӕнгӕйӕ ацӕуой, нӕ? Мамӕ гӕсгӕ у.
Стӕй ма ахӕм дӕр ныхас фехъуыстон дӕуӕй. Бирӕтӕ афтӕ зӕгъынц, ома, кӕд иугӕр Аслан исты концерты сӕргъы ӕрлӕууыд, исты кӕнын райдыдта, уӕд ӕй кӕны хорз, бӕлвырд, раст ӕмӕ дзы рӕдыдӕн бар нӕ вӕййы. Автоусӕгӕй дӕр нӕ? Никуы ма дзы уыди рӕдыд ӕмбар, уымӕн ӕмӕ ӕмӕ концертыл фӕкусын иу дыууӕ-ӕртӕ мӕйы ӕрмӕстдӕр дзы чи, чи вӕййы концерт, уыдонӕй хорз ӕмбарынц. Ӕрмӕстдӕр дзы декорациты куыст дӕр стыр вӕййы. Стыр у.
Алцыдӕр уый тыххӕй цӕмӕй уа бӕрӕгбон?
Ӕнӕмӕнгӕй. Афтӕ у.

схъӕр кӕнын дӕр нӕй. Кӕддӕр бирӕ, бирӕ азыл рацыди ӕмӕ мӕм бацыди ӕрыгон лӕппу. Зӕрдӕ рыстӕй уыди рынчын. Ӕмӕ мӕ бацагуырдта Феликс, Феликсы музыкӕ. Дохтыр, дам, ын ӕй бацамыдта. уыцы Феликсы фыст музыкӕ зӕрдӕйы низ лӕмӕгъдӕр кӕны. Мын ӕй балӕвар кодтон. Уый диссаг, уый тынг диссаг фӕкасти. Бирӕтӕ загътой фӕстӕ, уый, дам, ӕцӕг у. Феликс йӕхӕдӕг куыд уӕздан адӕймаг уыди мӕ куыд
зӕрдӕӕмбӕрста нӕ алцыдӕр. Уӕдӕ, стӕй ма мӕнӕн мӕ царды мидӕг ис тынг кадджын адӕймаг, кӕцы ӕнӕхъӕн Ирыстон зонынц, уый у Мӕхъоты Ацӕмӕз. Кӕддӕр Ростовмӕ куы ацыдтӕн консерваторийы ахуыр кӕнынмӕ, уӕд мын Ацӕмӕз загъта, Аслӕнбег, бауырнӕд дӕ, ӕрмӕстдӕр ды Ӕлборты Феликсы нӕ уарзыс, бауырнӕд дӕ, ӕз рагон лӕппу куы уыдтӕн, Уӕд Алборты Феликсӕн уыдтӕ уыдысты мӕ базы бын. Кошмар. Уый мӕнӕн тынг ӕхсызгон уыди. Ома уымӕн дӕр уарзон композитор, нӕ? Ӕртӕккӕ та у автор ауад ӕмӕ консерватори ахуыргонд фӕдӕн. Мӕрдтӕккӕ фыссын кандидатон диссертаци мӕ йӕ фыссын Ӕлборты Феликсы аивадон Сфӕлдыстад.
Сфӕлдыстад. Угу. Дӕ концерты дӕр йӕ уацмыстӕ уӕдӕ ӕнӕмӕнг уыдзысты, нӕ? Мӕ концерт, мӕ концерт райдайдзӕн Лборты Феликсы уацмысӕй, кӕцы хуыйны Ах, любовь. Уыцы кино алчидӕр хъуыды кӕны мӕ йӕ уарзынц. Уӕвгӕ уыцы мелодитӕ иухатт чи фехъуса, уыдон, ӕвӕццӕгӕн, никуы ферох уыдзысты. Йӕ афтӕ зӕгъыс, ӕмӕ, дам, Лборты Феликсы уацмыстӕ зӕрдӕйы низтӕ дзӕбӕх кӕнынц. дзӕбӕх кӕнынц. Дӕхӕдӕг исты афтӕ ӕнкъард, ӕрхӕндӕгзӕрдӕйы уацары куы бахауыс, адӕймаг ӕнкъарддӕр фӕкӕныны цыдӕртӕ дӕр ӕрымысы, уӕд йӕ уацмыстӕм фӕхъусыс? Мӕнӕ куыд фӕзӕгъын, цӕмӕй адӕймаг йӕхицӕн сараза зӕрдӕйыуаг, уӕд бауырныдта, уый диссаг у. Уӕд сбадын сусӕгӕй кӕмдӕр къуымы ӕмӕ бӕхицӕн сусӕгӕй фӕцӕгъдын ханты цагъд. Дӕхӕдӕг фӕцӕгъдис?
Мӕхицӕн мӕхӕдӕг у. Ома, фӕндырӕй удӕнцой исыс, нӕ? Кӕйдӕр загъдау, ханты цагъдӕй.
Ӕнхъӕл нӕ уыдтӕн. Кӕсыс, ӕхсызгон мын уыд, дӕ сусӕгдзинӕдтӕ кӕй не мбӕхсыс ӕмӕ нын сӕ кӕй дзурыс, уый. Фӕлӕ ма йӕ куыд зонын, афтӕмӕй дӕ царды уыдис иу адӕймаг, стыр ӕмӕ дзы рӕсугъд фӕдджи ныууагъта ӕмӕ дын, ныры онг дӕр ӕмбал кӕмӕн нӕй, ахӕм мыл кӕй нымайыс. Байаты Альбинӕ. Уӕ цард ӕнгом баст уыди, кӕддӕр ма загътай, ома Альбинӕ у сылгоймаг цавӕр хъуамӕ уа, ахӕм. Азтӕ рацыдысты, нӕ? Ды йӕ цавӕрӕй бахъуыды кодтай? Кӕд уый дӕр карз сылгоймаг уыди, уӕддӕр. Дома, Альбина, Альбина тынг кадджын уыди мӕ царды мидӕг. Ӕрыгон лӕппуйы, ӕхсӕрдӕсаздзыд лӕппуйы райста йӕ къордмӕ ӕмӕ мӕ сахуыр кодта аивады, куыд цӕрын хъӕуы. Мӕ мӕ мад дӕр рухсаг уыд, мӕ мад дзырдта уыцы хабар. Аслӕнбег, дӕ паспорты мӕ къам цӕуынӕй, фӕлӕ Альбинӕйы къам цӕмӕн и? Зӕгъын, мӕ мад, абон кӕд ӕз аивады исты ссардтон, уӕд уый у иуылдӕр Альбинӕйы руаджы. руаджы. Ӕмӕ уый ӕцӕгӕй у, кӕд худгӕ дӕр мыл бакӕнӕнт, чи мыл худы, уый, фӕлӕ Альбинӕ куы нӕуал уыди, уӕд ыл ӕвӕццӕгӕн ӕртӕ боны фӕкуыдтон. Ахӕм зын мын уыди. Ӕмӕ дӕ чи зоны, уыдонӕй се ппӕт дӕр зонынц, куыд арӕх ӕй мысыс ӕмӕ йӕ мысӕн бонтӕ куы рхӕццӕ кӕнынц, йӕ райгуырӕн бон, йӕ мӕлыны бон, уӕддӕр ӕдзухдӕр вӕййыс йӕ цыртдзӕвӕны фарсмӕ. Йӕ цыртдзӕвӕны цур дидинджытӕ сывӕрыс, ӕмӕ ӕвӕццӕгӕн цӕуылдӕр фӕныхас кӕныс йемӕ. Иу афон фсрмы кодтон, уымӕн ӕмӕ йӕ цыртдзӕвӕны цур трамвай дӕр фӕцӕуы, адӕм дӕр фӕцӕуынц, машинӕтӕ дӕр фӕцӕуынц. Фӕлӕ мӕн иуафон мӕхи ӕрцахстон уыцы ныхасыл ӕмӕ хъуыдыйыл, цӕмӕй фсӕрмы кӕнын Альбинӕйыл кӕуын куы хъӕуы. Ахӕм адӕймаг макӕм уыдзӕн Ирыстоны зӕххыл. Мӕ йӕм ӕрбацӕуын, мӕ уӕрджытыл слӕууын, мӕ бацагурын. Ма мӕ бауадз Рады йын дӕр, стӕй ма бауадз, цӕмӕй мыл, цӕмӕй мӕ бахӕрой. Уыди хабар афтӕ дӕр, цӕмӕй кӕцыдӕр адӕм мӕм рӕстныхас дӕр нӕ кодтой. Мӕмӕ гӕсгӕ хӕрамӕм у, ӕмӕ Альбинӕмӕ-иу бацыдтӕн, мӕ уӕрджытыл услӕууыдтӕн ӕмӕ мӕмӕ гӕсгӕ мӕ ныххуыс кӕны мӕрдты бӕстӕйӕ. Дӕ дыккаг мадылӕй нымайыс? Мӕ дыккаг мадӕлы нымайын у.
Кӕм ис уым сызгъӕрин талатӕ суадзӕнт ӕмӕ мӕм куыд кӕсы, афтӕмӕй дыл хӕрзаудӕн кӕны уырдыгӕй дӕр. Мӕнмӕ гӕсгӕ. Цалдӕр хатты уыдтӕн дӕ концертты, ӕмӕ-иу уым дӕр ӕрхъуыды кӕныс йӕ ном. Кӕнӕ йӕ номыл исты видеоӕрмӕг бацӕттӕ кӕныс, кӕнӕ цагъд снывонд кӕныс уымӕн. Ацы хатт дӕр ӕвӕццӕгӕн уыдзӕн, нӕ?
Ӕнӕмӕнгӕй асхат дӕр уыдзӕни йӕ рӕсугъд кӕфтытӕй иу, кӕцы сӕвӕрдта йӕхӕдӕг, уыдзӕни мӕ концерты, кӕцы хуыйны уырыссагау сон соседей, иронау ын
Ирыстоны хур, нӕ? Ирыстоны хур, ӕвӕццӕгӕн афтӕ искон ӕмӕ нӕхӕдӕг.
Ӕрдӕбон гыццыл раздӕр загътон, ома ды афтӕ дзырдтай, сылгоймаг цавӕр хъуамӕ уа? Кӕд уӕ уый фенын фӕнды, уӕд бакӕсут Байаты Альбинӕмӕ. Ды йӕ куыд бахъуыды кодтай, афтӕмӕй йӕ хуыздӕр миниуджытӕ цавӕр уыдысты? Цы йӕ хицӕн кодта иннӕтӕй?
Байаты Альбинӕйы схонын куыд мӕ зӕдыхай, уымӕн ӕмӕ абон ӕвӕццӕгӕн Сау дзыццаты Саудзыццаты ӕмӕ Саутуалты Аслӕнбег ӕвӕццӕгӕн уӕвгӕ дӕр нӕ уыдаид, уыцы сылгоймаг йӕ тых ӕмӕ йӕ хъаруйӕ мӕныл куы нӕ фӕхӕцыдаид. Ӕхсӕрдӕс азы зыд лӕппуйыл бирӕ тыхгӕнджытӕ уыди, ӕмӕ Байаты Альбинӕ загъта, ай у мӕнӕн мӕ кӕнгӕ лӕппу, мӕ йӕм мачи уӕндӕд. Ансамбльмӕ дӕр дӕуе ӕрбакодта, нӕ, Аланмӕ? Уӕд ма Аланмӕн а, уӕд Альбинӕ сарызта къорд Арт. Ӕмӕ стӕ ӕрыгон лӕппу уӕдмӕ советон рӕстӕджы уыди распределение хуыдтой. Уый ирон куыд уый нӕ зон, Ӕмӕ уӕд мӕн ӕрбахуыдта къорд артмӕ. Ӕмӕ йемӕ фӕндырӕй цагътай? Йемӕ фӕсагътон йӕ, йӕ амӕлӕт бонмӕ. Фӕлӕ кӕсыс, уӕддӕр. Иу цыдӕр ма дын радзурон, Жаннӕ. Тынг ӕхсызгон мын уыди уыцы хабар. Кӕддӕр рӕстӕг нӕ къордмӕ рсыди Альбинӕ не рдхорд. Ӕмӕ мӕ цагъдмӕ байхъуыста ӕмӕ бафарста Альбинӕй, чи дын у, чи Альбина с лӕппу? Мӕ йӕ урсагау загъта, кӕд гӕнӕн ис, уӕд ӕй урсагау зӕгъон. О. О. Володя, это мой гармонист. Уый айхъуыстон, цыма мӕнӕ цыма мӕ Альбинӕ лхӕнгӕ бакодта. Это мой гармонист. Ахӕм... Базыртӕ дыл баззад? Баз... Йод нын вӕццӕгӕн ӕппӕтӕй стылдӕр аргъ уыди, нӕ? Уымӕй фылдӕр вӕццӕгӕн аргъ нӕма федтон ӕз.
Ӕгайдӕр. Альбинӕ зын ферох кӕнӕн у сӕгӕйдӕр. Фӕлӕ мӕ цы бафӕрсын фӕнды, йодӕй фӕстӕмӕ дӕ царды сбастай ансамблимӕ. Ома, зӕгъӕн ис, ӕрмӕстдӕр цагъд нӕ уарзыс, фӕлӕ кафты цагъд дӕр. Кафджытимӕ иумӕ цӕгъдын. Альбинӕ дӕ ууыл дӕр сахуыр кодта, цӕмӕй кафӕгы кафӕджы ӕмбарай йӕ къухы айст, йӕ къахы айст, ӕртӕккӕ цы кӕндзӕн, уый. Ӕмӕ иумӕ.
Альбинӕ мах не ппӕты дӕр ахуыр кодта афтӕ, уымӕн ӕмӕ абон, дам, абон кафӕг чи у, сымах каф, кафджыты музыкал, музык, музыканттӕ стут, ӕмӕ абон кафӕг йӕ боныхъӕд йӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы, кӕнӕ йӕхи ӕвзӕрдары. Сымах, сымахӕй хъуамӕ ахсат йӕ къахывӕрд, йӕ алы къахывӕрд. Бамбарат. Уый, уый мах сахуыр кодта Байат Альбина. Йӕ къахы вӕрдмӕ йӕм кӕсут. Ӕмӕ дын ныр ӕнцон у кафджытимӕ кусын, нӕ? Ӕмбарыс цы? Ӕнӕмӕнгӕй. Уый ӕхсызгон у. Йӕ риуыгӕр Альбинӕ дӕ дыккаг мад у, уӕд дын ис дӕхи мад дӕр. Ацы цард дын чи фенын кодта, уый. Ӕмӕ йӕ куыд зонын, афтӕмӕй дын фӕндыр дӕр, фӕндыры, фӕндырдзагъды фӕндагыл дӕр уый сывӕрдта. Куыд рауад уый ӕхсӕз азы дзыд лӕппу, куыд равзӕрста фӕндыр? Уый махимӕ дӕр абон дӕр диссаг кӕсы. Ӕвӕццӕгӕн, сывӕллон уӕвгӕйӕ ауыл Чи йӕ нӕ зоны, уыдонӕн дӕр уыцы хабар радзурӕм. Ӕвӕццӕгӕн,
равзардзӕни велосипед. Ӕз та цӕмӕдӕр гӕсгӕ равзӕрстон фӕндыр. Чи йӕ нӕ зоны, уыдонӕн дӕр ӕй радзурӕм. Нӕ, Асланыл ӕхсӕз азы куы цыди, уӕд ын йӕ мад йӕ размӕ йын фарста сывӕрдта, фӕндыр дӕ хъӕуы ӕви велосипед? Ӕмӕ ӕхсӕзаздзыд лӕппу равзӕрста фӕндыр. Ӕмӕ Ёдерыммӕ дӕ къухты ис? Уӕдерымы мӕ къухты, стӕй мӕ мадӕгас нал у бирӕазы. Фӕлӕ мын фадат дӕр нӕ радта, ӕгас ма куы уыди, уӕддӕр, цӕмӕй ныууадзон уыцы хабар. уӕд уыцы афон мын тынг зынаргъ фӕндыр балхӕдтой. Ӕмӕ цыдӕр афонмӕ уӕд хъӕбыс хӕцынмӕ дӕр ацыдтӕн, фӕлӕ мын фадат нал уыди. Уӕд мын загътой, кӕнӕ аивад, кӕнӕ хъӕбысхӕц. Ӕрдӕбон хъӕбысӕй ахӕссыныл Йӕ зӕргӕйсты хабар ис? Мӕнмӕ гӕсгӕ, мӕнмӕ гӕсгӕ о. О?
Хъуыды ма сӕ кӕныс, нӕ? Фӕлӕ, фӕлӕ мӕ фӕнды уӕддӕр дӕ мадыл аныхас кӕнын. Куыд ӕй зонын, афтӕмӕй хорз кӕстӕрыдтӕ лӕггадгӕнӕг. Ӕмӕ йе нӕниздзинад куы фӕцудыдта, куы фӕрынчыни, уӕд ын лӕггад бирӕ фӕкодтай ӕмӕ, хъыгагӕн, куы нал уыди, уӕд дын тынг уӕззау сӕф уыди уый дӕр. Уӕвгӕ се ппӕтӕн дӕр. Мады ад чи нал ӕвзары, уыдон уыцы зындзинад, ӕвӕццӕгӕн, зындӕр ницы ис. Фӕлӕ ды та аивады кусӕг, аивады архайӕг ӕмӕ адӕймаг ахӕм зӕрдӕйы рыст куы райсы, уӕд ды дӕхӕдӕг нырма ӕрыгон лӕппу, иунӕгӕй куы аззадтӕ, уӕд тых кӕцӕй райстай? Мӕ мады бацыд низ ӕмӕ уыцы фынддӕс азы цалынмӕ рынчын уыди, уӕдмӕ йӕм фӕкастӕн, мӕ бон куыд уыди, афтӕ. Бирӕтӕ фӕзӕгъынц, мӕнӕ дӕр ӕй фӕзӕгъынц, бӕргӕ, кӕд дам исчи лӕг уӕвгӕйӕ йӕ мадӕн скодта арх ӕмӕ йӕ сбуц кодта, уӕд дам Аслан ды дӕ фынддӕс азы цӕгайдӕр хӕринаг дӕр ын кодтон, хсгӕ дӕр ӕй кодтон. Мӕ бон куыд уыди, афтӕ йӕм зылдтӕн. Уый сӕгӕй у, уый сӕгӕй у схабар. Куы науал уыди, уӕд та мӕнӕ ансамблы чидӕриддӕр мӕ фӕдыл мӕ фӕстӕ ӕрбацыдис, ӕрбацыди зианмӕ, уыдон загътой, Аслан, ӕртӕбоны ды ӕнӕцӕссыгӕй куыннӕ фӕлӕудтӕ. Афтӕ рауад.
Ӕдӕни фӕстӕ аивад баххуыс кодта фӕстӕмӕ цард банкъарын.
Айват, уисӕгӕдӕр Айват, уӕд уыцы рӕстӕг ансамбль арты разамонӕг уыди Цхуырбаты Вадим, ӕмӕ мын радта ӕрмӕстдӕр дыууӕ къуыри, цӕмӕй мӕхимӕ рцӕуон. Мӕ дыууӕ къуыри фӕстӕ рацыдтӕн куыстмӕ. Ма бара-нӕбары дӕ хил фӕхӕцдӕ? Бара-нӕбар, куыд куыд вӕййы. Дӕ мады тынг фӕндыди, цӕмӕй фӕндырдзӕгъдӕг суай.

Дзӕбӕх.
Хуынд уыйбӕрц дзӕбӕх нал уыди, фӕлӕ йӕ бахуыдтам, ӕрбакодтам ӕй ӕмӕ ӕрбадын кодтам. Мӕ федта, мӕ иу, иунӕг концерт мын федта мӕ мад. Мӕ дни фӕстӕ цы загъта? Ис дын загъта? Уӕддӕр уый йӕ бӕллиц уыди, нӕ? Куыд загъта Зонзанӕ? Нӕ сыхӕгты лӕг Плиты Лева ӕрбахаста гасет «Рӕстдзинад» ӕмӕ дзы мӕныл фыст ӕрмӕг. ӕрмӕг. Ӕмӕ йӕм бацыдтӕн, хӕринаг ын ӕрӕвӕрдтон, уӕд мӕ мад уыйбӕрц нал лӕууыд йӕ къахыл. Ӕмӕ мын йӕ йӕ хъарм къухӕй ме автор скодта ӕмӕ мӕ хъӕбул уыцы хъарм къух ӕз ныронг ахъуыды кӕнын. Дӕ зӕрдыл ӕй бадардтай? Куыд мӕм кӕсы, уый зоныс? Мӕнӕ дӕ концерт ӕрхӕцӕг кӕны, де сфӕлдыстадон фӕндаг нырма даргъ уыдзӕн, ӕмӕ дын дыууӕ зӕдыхайы ис, ӕмӕ дын уыдон зӕрдиагӕй ӕххуыс кӕндзысты, ӕмӕ дӕ хъуыддӕгтӕ дӕр рӕстмӕ кӕндзысты, дӕ концерттӕ дӕр иу иннӕмӕй хуыздӕр уайдзысты. Ӕмӕ та кӕд ногӕй сфӕлдыстады кой кӕнын райдыдтам концерттыл, музыкалон уацмыстыл, уӕд ӕрдӕбон загътай, ӕппӕтӕй фылдӕр Ӕлборты Феликсы кӕй уарзыс. Йӕ уацмыстӕ, растдӕр зӕгъгӕ та. Фӕлӕ дын ӕхсызгон вӕййы мелодитӕ аивын. Цӕгъдтытӕ гыццыл аивын. Иннӕ адӕмыхӕттыты мелодитӕ дӕр райсыс, иннӕ композиторты цӕгъдтытӕ дӕр фӕкӕныс. Цымыдисагдӕрӕй ӕмӕ зӕрдиагдӕрӕй кӕуыл бакусыс? Ис дын ахӕмтӕ?
Концерт схуыдтон Аслан Шертвалов Лучшее, ӕмӕ дзы уыдзӕни ног композицитӕ, кӕцытӕ нырма ничма фехъуыста. Цыппар ног композици дзы хъуамӕ равдисон. Иннӕтӕ та адӕмы уарзонгонд композицитӕ чи баззади, уыдон. Кӕй бауарзтой ӕмӕ кӕй мысынц уыдон, да? Ӕмӕ цӕмӕн афтӕ рауайы, ӕмӕ сценӕйы арӕх уазӕг нӕ дӕ? Адӕм дӕ уарзынц, дӕ уындмӕ бӕллынц, фӕлӕ арӕх не сбуц кӕныс. Цӕмӕн афтӕ уай? Фадӕттӕ нӕй ӕви афтӕ фӕнд кӕныс, ома ӕгӕр арӕх дӕр хорз нӕу? Мӕмӕ гӕсгӕ ӕгӕр арӕх дӕр адӕймаг куы уа сценӕйы, уый дӕр ӕгӕр хорз нӕу. Ӕгӕр куыд фӕзӕгъынц, ӕгӕр цӕхджындӕр дойны кӕны. Ӕмӕ мӕнӕ ӕртӕ азы рацыди, мӕ та ногӕй та дӕттын концерт. Мӕмӕ гӕсгӕ ӕртӕ азы фаг рӕстӕг рацыди. ӕмӕ цӕмӕй та мӕхи равдисон Ирыстоны адӕмы. Куыд ма зонын, афтӕмӕй сахуыр кодтай продюсерыл дӕр. Ома ныр дӕ продюсер, фӕлӕ ӕрмӕстдӕр кӕныс дӕхи процент, дӕхи концерты куыст. Цӕмӕн афтӕ уайы? Зын куыст у, ӕви иннӕты нӕ хъӕуы ахӕм ӕххуыс?
Мӕнмӕ гӕсгӕ уый у зын куыст. Стӕй мӕн ӕмӕ ӕрӕджы чидӕр бафарста ӕмӕ дӕм дӕ концерты фӕдыл дӕ директор цӕуыны зилы. Махмӕ ахӕм фадат куы уаид, нын директортӕ ӕмӕ администратортӕ куы уаид, уӕд бӕргӕ ӕнцондӕр уаид, фӕлӕ нын кӕм и уыцы фадат? Уымӕ гӕсгӕ бирӕ Адӕм бирӕ артисттытӕ сӕхицӕн нӕ исынц продюсер ӕмӕ директор дӕр. Мӕн ӕмӕ уый тынг зын, зын у, уый фидын дӕр хъӕуы. Уый дӕр у, ӕвӕццӕгӕн у. Афтӕмӕй та сӕрниз нӕу, дӕхӕдӕг алцӕуылдӕр куымӕт кӕнай ӕмӕ алы хъуыдаджы фӕдыл куы зилай, уӕд. Уымӕ гӕсгӕ кӕнӕм зианы ӕртӕ азы иу хатт, фондз азы иу хатт, цӕмӕй цӕмӕй иуазы йӕ ӕртӕ хаты куы кӕнай уӕд уыйбӕрц тых кӕми мах та мӕн хадыхъаты алы мӕнӕн у мӕ крестный мад уый дӕрӕй фӕкӕн ӕртӕ фондз азы иу хатт бамбӕрстон дӕ хӕрзӕрӕджы уыдтӕ турчы дӕр Фарастмӕ дзы фӕцард дӕны, кӕд раст хъуыды кӕнӕм. Фараст мӕйы. Мӕйы, фараст мӕйы у.
Ӕнцон дын дзы уыди, кӕрӕдзи хорз бамбӕрста туркӕгтӕ ӕмӕ ды. Куыд фехъуыстон, афтӕмӕй дзы дӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди. Кӕд искуы исты бӕстӕйы зӕгъон, мӕнӕ куыд артист мӕ гастролты кӕцырӕтты уыдтӕн, уӕд фыццаг зӕгъдзынӕн, Туркӕй фылдӕр ӕз ницы бауарзтон, ницы бӕстӕ, уымӕн ӕмӕ ахӕм ӕгъдау, ахӕм кад сарӕзтой Турчысы ирон адӕм цӕрынц уыдон. Куы сӕ фӕхонынц турк-ирон адӕм, уӕд сӕм тынг хъыг фӕкӕсы. Мах, дам, куы нӕ хонӕм, Уӕрӕсейы чи цӕры, уыцы ирон адӕм. Мадам, мах дӕр хонут Турчы чи цӕры, уыцы ирон адӕм. Ӕмӕ уӕвгӕ раст куы дзурай, уӕд афтӕ хъуамӕ уӕны, Турчы чи цӕры, уыцы ирӕттӕ. О. Ӕмӕ куыд бамбӕрстон, афтӕмӕй туркаг ӕвзаг дӕр сахуыр кодтай? Ну, гыццыл зон. Рох дӕр фӕкӕны, взаг цал азы рацыди. Фӕлӕ мӕн ӕрӕджы уыдыстӕм ансамбль Алани-мӕ бӕрӕгбон, ирон бӕрӕг, ирон бӕгӕныйы бӕрӕгбон. мӕ лӕппути ма ныхӕстӕ кодтон, чи мӕ хъуыды кодта, уыдонимӕ мӕ гӕсгӕ ӕрхъуыды кодтон ӕртӕ бонмӕ ӕвзаг. Йер куы абарай, мах нӕхӕдӕг сахуыр стӕм нӕ ирон ӕвзагыл, ирон культурӕйыл, ирон ӕгъдӕуттыл, ӕмӕ куы абарӕм бынӕттон цӕрджыты туркаг ирӕттимӕ, уӕд уыдон цӕмӕй хицӕн кӕнынц махӕй, сӕ сӕйрагдӕр миниуджытӕ цы сты? Ды дӕр сӕвӕццӕгӕн бафиппайдтаис, нӕ? Хъуыдыты аныгъуылдтӕ, фӕлӕ, куыд зонын, афтӕмӕй ансамблимӕ дӕр куыстай уым. Ома, туркӕгты куыд кафынц ирон кӕфтытӕ ӕмӕ махмӕ куыд кафынц, зӕгъӕм, уый хицӕн кӕны? Ӕз уыдтӕн хуынд ирон диаспорайы ӕхсӕнмӕ ӕмӕ сӕ ахуыр кодтон, мӕ бон куыд уыди, афтӕмӕй. ирон взагыл ӕмӕ ирон фӕнырдзагъдыл. Стӕй ма сын ӕнӕмӕнгӕй цагътон алы изӕр дӕр фӕндырӕй куы кафыдысты, уӕд. Ансамбль.
Ансамбль, сӕ ансамбль у. Ӕмӕ уыдон кӕфтытӕ бахъахъӕдтой, раздӕр куыд уыдысты, афтӕ. Йӕ программӕйы райдиан ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусы кой скодтай. Ӕмӕ сӕ уыдон ахӕмтӕй бахъахъӕдтой, куы алыгъдысты, уӕды рӕстӕджы. уӕды рӕстӕгмӕ гӕсгӕ ӕви аивтой мӕнӕ абон куыд баздыстам уыцы кӕфтытӕ сын равдыстам мӕ уыцы кӕфтытӕ кӕнынц мӕнӕ зӕгъӕм ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусы кафт нӕ федтон стурчы адӕмы хсӕн мӕнӕ зӕгъынц гӕзданты болат сласта музыкӕ ирон турк турк симд Уый цыгъдӕм, уый, уый дамысӕг уыди, уый кӕддӕр Гӕзданты Булат, Булат кӕмдӕр хъӕу сист, ӕрхъуыста мӕ фӕстӕ нотӕтыл. Ирон туркаг симд. Ирон туркаг симд у. Кӕс-ма, бирӕтӕ ӕвӕццӕгӕн нӕ зыдтой. Зонынц йӕ, абоны фӕндырӕй чи цӕуы, уыдонӕй иуылдӕр зонынц. Ӕмӕ сымах фӕндырдзӕгджыты сымахӕй хуыздӕр хъуамӕ зонат, фӕлӕ йӕ зӕр зӕгъӕн нӕ зыдтон. Мӕм ныхсызгон у, кӕй бамбӕрстон абон уый. Афтӕ фӕзӕгъынц, ӕрдӕбонӕй дӕхӕдӕг дӕр схъӕр кодтай, ома музыкӕ дзӕбӕх кӕны, уд сыгъдӕг кӕны, ӕнкъарӕнтӕ циндзинадмӕ здахы. Нӕ афтӕ у. Фӕлӕ ды, зӕгъӕм, цӕгъдтытӕ аивыс. Ӕмӕ уый дӕ зӕрдӕйы ахастмӕ гӕсгӕ афтӕ вӕййы, ӕви куыд рауайы? Аранжировкӕ кӕй хонынц, уый дын куыд рауайы? Цӕмӕй, цӕмӕй
цагъд уа гыццыл ӕрыгон фӕсивӕдмӕ ӕввахс, зӕй гыццыл аивын. Гыццылӕй куыд, чидӕрмӕ куыд скъуыдта рок-н-ролльный гармонист, зӕгъгӕ, зӕй гыццылмӕ афтӕ ӕрыгон кӕнын цагъд. мӕ гӕсгӕ уый рӕсугъддӕр у. Уадзмӕ хуссардӕсӕм ӕнусы цагъддӕр уа ӕмӕ ӕрыгон цагъддӕр уа цӕуынӕ? Ома, уый дӕхӕдӕг нырма мидӕгӕй дӕ зӕрдӕйы ӕрыгон дӕ, ӕмӕ афтӕ? Уымӕ гӕсгӕ? Мӕхӕдӕг у, мӕхӕдӕг.
Ермӕ дӕ цы фӕндид саразын, зӕгъӕм, аивады, культурӕйы, цавӕр фӕндтӕ дӕм ис?
Бӕгуыдӕр мӕ фӕнды, кӕд цыппар институты каст фӕдӕн, уӕд, уӕд абоны бонмӕ дӕн рӕвдз, цӕмӕй кӕд нӕ паддзахады мидӕг мӕ сӕр бахъӕуа, уӕд рӕвдзӕй лӕууын. Фӕндид дӕ исты разамонӕгӕй кусын? Организацийы, культурӕйы уагдоны, искуы? Мӕ къухтӕ хӕрдмӕ сисдзынӕн, кӕд мӕ бахоной уӕд. Уал
Ома дӕм ис фаг зонындзинӕдтӕ дӕ, кусын дӕ фӕнды, тырнындзинад дӕм ис, ӕмӕ иугӕр дӕхи зӕрдӕйӕ ӕрыгон ӕнкъарыс, уӕд дын ӕвӕццӕгӕн ӕнцондӕр уаид фӕсивӕдимӕ кусын дӕр, нӕ? Мӕнмӕ гӕсгӕ, Жанна, абон хъуамӕ мах ӕрыгон фӕсивӕдӕн балӕвар кӕнӕм куысты бынӕттӕ ӕмӕ ӕндӕр куыстыл дӕр бацархайӕм Абон зӕгъӕм афтӕ мӕ ӕргом фӕндырдзаучытӕ цӕуыны хъуамӕ бацӕуой мӕ бынатмӕ мӕ ансамбль Аланы цӕуыны хъуамӕ цӕудой. Мӕн та, кӕд, кӕд паддзахады бафӕнда, уӕд мӕ мӕн та ӕндӕр Иранмӕ искуыдӕм аивӕнт. Ӕхсызгон уын у, Самадры мӕм афтӕ кӕсы, афтӕ рауайдзӕн. Ӕмӕ ансамблы дӕр фӕлтӕртӕ ивдзысты, нӕ фӕлтӕрджын фӕндырдзӕгъдӕг ацӕудзӕн, ӕрбацӕудзӕн ӕрыгон, Ды та баивдзынӕ ӕндӕр фӕлтӕрджын ӕмӕ ног зонындзинӕдтимӕ, ног хъуыдытимӕ, амондзынӕ фӕсивӕдӕн ног зонд. Йе рдӕхицӕн та дӕ зӕрдӕ цы зӕгъы? Уый куысты фӕдыл ныр дӕхицӕн та дӕхи удӕн. Мӕхицӕн та, ӕвӕццӕгӕн, ӕвӕццӕгӕн ӕппӕт дунейы адӕм дӕр ууыл хъуыды кӕнынц, ӕмӕ мын цӕмӕй уа амонджын бинонтӕ, цот, стӕй ӕнӕниздзинад, стӕй ма йыл фтауын ӕнӕмӕнгӕй уый та ӕрмӕст мӕ хъуыды фадат нӕу, фӕлӕ зӕй афтӕ ӕмбарын, стӕй Ирыстон дӕр мӕнӕ ӕнӕ фыдбылыз цард куыд кӕна, мӕ дзымах ӕвдисӕнтӕ куыд уӕм йӕ рӕсугъддзинады фӕдыл, мӕн ӕнӕхъӕн Ирыстон куывтӕй мӕ чындзӕхсӕвтӕй куыд бафӕлайын кӕна, бӕстӕ сфӕлдисӕг Хуыцау цахӕм арфӕ кӕна. Уый цы хорз арфӕтӕ ракодтай, тынг ӕхсызгон мын у. Ӕмӕ ма мӕ на программӕйы кӕронбӕттӕн базонын фӕнды. Фӕстаг рӕстӕг арӕхдӕр хъусын дӕ ном, дӕ мыггаг, ӕмӕ ныр хъуысы сау туалты, сау дзӕццаты Аслан. Дывӕрмыггаг дын цӕмӕн ис? Куыд рауад афтӕ? Кӕддӕр
который иу историк с хабар радзырдта, ӕмӕ нырма нывӕндгонд нӕма у, фӕлӕ загъта сымахӕн уӕ фыдӕлтӕ фыдӕлтӕ рацыдысты Гуырдзыстонӕй. Уымӕ гӕсгӕ Шафтвалов уый гуырдзиаг ӕвзагыл саузыцатӕ хуыйны. черные глаза, сау цӕстытӕ. Мӕ фысгӕтӕ кодтой мӕ фыдӕлтӕ саузыцатӕ. Уый, дам, уыди кӕддӕр тынг бирӕ азы размӕ, мӕ, дам, сау савитвали уыдысты царицӕтӕм ӕрӕмӕ фылдӕр ӕввахс мыггӕгтӕй. Уый ӕрӕджы базыдтай, ӕвӕццӕгӕн? Уый ӕрӕджы базыдтон, уыдтӕн Мӕскуыйы ӕмӕ Гуырдзыстоны посол мӕхимӕ куыддӕр афтӕ рестораны Батыр ӕрцыди мӕ мӕ бацамыдтой, ай у фӕндырдзӕгъдӕг, ай у Цӕгат Ирыстоны адӕмон артист Сафтвалов Аслан. уӕд, уӕд загъта, дӕ фыдӕлтӕ кӕцӕй разы суй, зоныс? Мӕ зӕгъын, кӕддӕр ӕй хъуыстон, фӕлӕ мӕнмӕ гӕсгӕ уый раст нӕу. Кӕд дам дӕ нӕ уырны, уӕд, уӕд Тбилисы ис Важебшавели, зӕгъгӕ, архив, мадам ӕй фендзынӕ сымахӕн, уӕ мыггаг уыди царица Тамарамы ӕввахс ӕртӕ мыггаджы, Маманашвили, Шавитвали ӕмӕ Багратиони. Хӕрзаг сӕрыстыр дӕ уымӕй да?
Мӕхӕдӕг гӕххӕтт куы нӕ фенон, уӕд мӕ, уӕд мӕмӕ нӕма уырны. Уӕдӕ та уый вӕццӕгӕн ноджыдӕр иу бӕллиц, ӕмӕ йӕ хӕстӕгдӕр рӕстӕг ссарай ӕмӕ йӕ дӕхи цӕстытӕй фенай, ны? Сау бафӕндӕд.
Бафӕндӕд, Аслан, ыстыр бузныг дын, кӕй нӕм саккаг кодтай, рӕстӕг кӕй ссардтай, зонын ӕй, ӕнӕвдӕлон дӕ, цӕттӕгӕнӕн куыстытӕ бирӕ сты, фӕлӕ уӕддӕр ӕрбацыдтӕ, ӕргомӕй нын радзырдтай дӕ хъуыдытӕ, дӕ цӕстӕнгас, Дӕ миддуне нын раргом кодтай, дӕ уарзон адӕмы кой ракодтай, ӕмӕ мын уый уӕлдай ӕхсызгон у. Абон ма куыд загътон программӕйы, афтӕ дын ис зӕдыхӕйттӕ ӕмӕ дын уыдон ахъазгӕнӕг уӕнт, дӕ фӕндӕгтӕ дын рухс кӕнӕ дӕнцонтӕй куыд цӕуой. Ӕмӕ дӕхицӕн бузныг, дӕхӕдӕг дӕхицӕн дӕ размӕ цы фӕндтӕ ӕмӕ нысантӕ сӕвӕрдтай, уыдон та рӕсугъдӕй ӕмӕ тагъд рӕстӕджы куыд сӕххӕст уой. Ӕмихсӕв. Нӕ телевизормӕкӕсджытӕн та мӕ иу хатт зӕгъдзынӕн, абон мӕм уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕн уарзон ӕмӕ зонгӕ адӕймаг Саутуалты Саузӕдзаты Аслан.